Ji Radyo Dengê Zelal û ji bernama Ejinda di xeleke kenû de em jora dibêjin roj baş guhdarên hêja û delal îro ez ê bore bin bi dêrijiya nîv saetê Ekrem Talo. Mijara me ya îro ya bername Ajende li ser Kobanê û destpêkirina qonaxeke nû. Wek hat zanîn ku hêzên Amerîka balafirên Amerîkayê beriya demekê hinek cebilxane û çek ji şervanên Kurd li bajarê Kobanê ji jor de avêtin xwarê û Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî biryar da ku hêzeke pêşmergeyan bişêne wê deverê ji bo hevsengiyê Li ser erdê biguhere û alîkariya şervanên Kurd bike. Parlamentoya Kurdistanê di bîst û du dê cotmehê de li ser vê biryarê civiya û bi pirreniya dengan şandina pêşmerga ji bo herêma Kobanê pesend kir. Ji bo em hinekî li ser vê mijarê biaxivin niha jî mamoste Hesen Saleh, cîgirê sekreterê giştî yê Partê Yekîtiya Kurd li Sûrî li bajarê Qamişlo bi me re ye. Dem baş mamoste. Dem baş sertava. Mamosta wek me got mijara me a îro li ser Kobanê destpêka qonaxa ke no. Wek hat zanîn ku niha li Kobanê gelek hêz hene ji xwe şervanên Kurd ê YPG û YPJ'ê berê li ser erdê şer dikin li dijî çekdarên DAIŞ'ê û niha jî hêzek pêşmerge biryare Wek hat ragihandin îro jî ku ew ê sibê derbas be li gorî medyaya Başûrê Kurdistanê û ji alî yekî din jî Artêşa Azad do ragihand ku ew ê hezar û sê sed çekdarên xwe bişîne bajarê Kobanê. Em dixwazin nas bikin niha Kobanê ber bi çi qonaxê ve der e. Yanî gelek hêz ê leşkerî dadkevin Kobanê. Çi dibe li ser erdê? Saet xweş, bi rastî ev rewşa Kobanê rewşek gelekî giring û dîrokî ye. Nexasim wextê ku DAIŞ ji aliyê Şingalê berê xwe da Kobanî, yanî armanca we qirkirina Kurda ye û bi rastî ev rêxistina hov ya navê dewleta li xwe dike. Em dibêjin ev dûrî misilmaniyê ye û misilmanî ne wilo ye. Misilmanî dibêje. Ti la ikraha fi dîn kes nikare kesî bi zor bike musilman Belê. yan wî rast bike yan bê cizye dewleta çê bikin. Ev vê milat biqerrînin nîzamê desthilatiyê ser xwe. Ev karekî hovane ye û musilmaniyê li ber çavê xelkê reş dike û musilmaniya rastî newlo ye. Arê em bêjin ev hêrîşa hay ser bajarê Kobanî pêşî derdora Kobanî,

rêzgirtin kir ji vê berxwedana gul Koban Çetbe û Yekîtiya Kurda û piştgirtiya wan kir. Ez bêjim enha em ketina qonaxek zêrîn de bi nisbet ji Yekîtiya Kurda ya ku Serokê herêmê karîbû tevdemê û Encûmena Niştîmanî Kurdî bigihîne ya bi dû li bîst û duyê mehê de li bajarê Duhokê û ew peymana ku çêbû em bêjin Firseta serkeftinê bêhtir e ya cara dî, ji ber ku îro rewşek nû a, Kurd bi tevayî yek in û hêzan a dewletî alîkariya wan dike û Amerîka weka we gotî bi paraşûta çek û mûnetê dişêne ji wan re. Tirk jî mecbûr dibin derbasbûna pêşmerga di xaka wan re nêzîk ya ku belkî îro sibe derbas bin. Ev, weke dibêje guhertin ne gelkî mezin ji Salihê pirsgirêka kurdî re. Divê em jî li gora wê bin. Ji ber ku wextê ku em ne li gora wê bin, civaka navdewletî wê guhê xwe nedê me wilo. Ji ber ku aniha me dibihîst çawa muarada erebî, îtîlaf û xeyrî û aniha ereb ev şikilekî am gazin dikirin û çima, Bajarê dî ji ê Sûrî tevl wêrankirin ser dihat û bi nisbet ji ê Kurda Kobanî tevl û bajarekî biçûçik e jî ev guhdanan mezin ya ragihandinê û ya gundana navdewletî em dibêjin ev sedema wê xuya ye yanî yek jê ev nû miletê Kurd mustehdef e. ku wî bê tune kirin û ev civaka demokratî ya Rojavayê Cîhanê nema vê tiştî qebûl bike. Ji aliyekî dî ve jî ev bê xuya kirin ku Kurd berxwedanê dikin û di rûê DAIŞ de dirabin. Çimkî wextê ku berê xwe dane Mûsilê DAIŞ Berxwedan çênebû û Erdêşa Malikî hate hêrvandin. Lê wextê berê xwedana sînorê Kurdistanê, Herêma Kurdistanê Kurd rabûn û şerê xwe kirin û heger hinekî şikestin di merhela pêşî de lê piştî alîkariya navdewletî ji wer hat û çekê pêşketî, karîbûn rewşek baş bileyzin di dûrxistina DAIŞ de.

Û bi wî rengî em karin yanî bi hawriyê bi wa bênin ku ê hevalbend me baş bin di rizgarkirina Sûrî çi ji rejîm bê çi ji rêxistinê terorist bê. Belê. Mamosta heta niha nehatiye naskirin yanî bi ev biryara şandina pêşmerga li ser xwesteka enekesê bû, tevgera civaka demoqratîk bû, tirkî jî ji aliyê xwe dibêje wê ji Amerîka xwestiye û ji Başûrê Kurdistanê ku dibû gerek pêşmerge di ser axa wê re derbasî Tirkiyeyê bibin. Yanî ev biryar biryara navnetewî yê, biryara kurdî yê, ser xwesteka kurda ya xwesteka Amerîkayê? Ez dibêjim ev derecayekê yanî Serok Mesûd ev rol leyîst yanî û nexasim wextê ku li ser telvizyona Sky News got ku ême tiştê ku ez ji Kobanê re dixwazim bikim Ben ez bi eynî çav li nerim li Kobanî û Hewlêrê weke hevdû tiştê ji min bê ez yê te xsêr nekim yanî û lê mixabin got inu mesela cografya dûrbûna erdê û welatekî dî heye hizbê dewletekî heye xerîtekî heye em nikarin derbas bin fa ev muhawelatê wî bûn û tirka nedixwestin bi rastî tirka pêşî digotin yanî wê Kobanî bişkihê dûr heta Obama jî goyê bişkihê lê vê talî wextê Serok Mesûd Bi giranîk mezin yanî daxuya kirin ji wan re û kurd dostê wan e û wextê vê dema dîrokî û nûtba beno wan yanî û xweşaş dikin. Hêza Navdewletî va Amerîka qane kir ku mesleha wê bi parastina Kurdistanê ne li Kurdistana Başûr ya Iraqê tenê lê berê li her çar parçeyê Kurdistanê, nexasim Kurdistana

Min got, Anha yanî têkilî çêbûn yanî di navbêna Amerîka û hevalbendê wê û û Herêma Kurdistanê û bi bi razîbûna PYDê yanî PYD jî bi xwe razî ye û Salih Muslim got, Got, Êma ez spasiya Herêma Kurdistanê dikim got çekijmar şiyandin û niha jî Ew Tirke tev de razî ne ku ev derbas hûn çêbê. Teb'an xuya ye eno Tirk naxwazin ku rola PYD û pkk xurt bê. Ew hê ew mesailê navbênawa de çareser nebûne, çavekî ne baş li wad nerin. Lê bi hawariya wa bêhtir bi herêma Kurdistanê tê ku cihê bi hawiriyê cihê misdaqiyê wê rolek baş bileyzin û wê bi rastî jî biparêzin. Berjewendiyê Tirka gote tehdayê li Tirka nekin û ji bo yê kesba dostaniya Tirka bikin û bi rastî îlamê Tirka gelekî îcab ye her gelek muhellê wa dibêjin nu dema bê dewextê kurd masîrê xwe çareser bikin wê em ê bi ware bin yanî heta mesela avakirina dewletê ya federaliyê. Yanî tu dibêje kurd li dijî destkeftiyên biborîn Tirk li dijî destkeftiyên kurda dernakeve? Ez bêjim re'ya wa yê giştî niha ber vî mecalî de çûwa ku di wecihê Kurda de nesekinin ji ber ku Tirk dixwazin dewrek mezin bilezin deverê de û û nêzîkbûna wan ji Yekîtiya Ewropa û ji dewletên Rojava ve pêwîst dike li ser wan e ku Dev ji va tiştê unsurî berdin û pêşketina Tirka, yanî ev Tirk misin deh salê vê talî wextê ku Erdogan hatiye partiya wî ne karîbû Tirka Tirkiye gelkî pêş bixê ji aliyê ekonomî ve, ji aliyê civakî ve, ji aliyê siyasî ve. Fa ev rol wextê ku Tirk mafê Kurda qebûl bikin wê alîkarî bi hev re pêvê karibin mintiqê pêş bixin û ev ji salhê projeya Emerîkî ve alema xerbî Ya ku Rojhilata Navrast wê projeyîtê de pêk bênin. Mamosta di derbarê hikumeta Sûriyê ji ber ku ew jî wek dimkarin bêjin di vê lîskê de, di vê tevgerê de ye, tiştê ku li herêmê dibe. Yanî rolek wê jî heye lê heta niha helwesta hikumeta Sûrî ne zelal û ne diyar e. Wek temaşevanekî sekinî ye. Gelo çima? Bi rastî rejîma Sûrî ew bi xwe pêkhatiya di ber vê hevdu û ev siyaseta wê ji pêşî ve. Ev wextê ku nikarîbû di wecihê şoreşa Sûrî de rabû, rabû xelk berdana hevdu û şoreş bi rê wê guhert bal taifiyetê ve û karîbû devera Kurdî de jî va tişta bike û mukewinata berdê hevdu. Ev haliyan dixwest in û

Tirkî jî wek di berjewendiya wê tiştekî wa çêbibe û li dijî destkeftiyên Kurdan nasekine. Lê di mijara çekdarkirinê de Tirkî herdem yanî şerê Partiya Yekitiya Demokratîk PYD'ê dike û dibêje em li dijî çekdarkirina PYD'ê ne. Lê niha çek û cebilxane çûn û pêşmerge jî çûn û şervan ji xwe şervanên PYD'ê berê li ser erdê şer dikin. Tirkî di vî warî de tu çi dibînî yanî çawa şerê wê dike û çawa bêdeng dimîne û dihêle ku çek û cebilxane û hêzê pêşmerge derbas bin? Weke me gotî yanî tirke çare wan nemabû nikarîbûn di wecihê projeya Fata Amerîkî de bisekinin û ji bewilo me xwestin ku bi kêmayî heme yanî xesaer li gor nerîna we kêmtir bin yanî wextê ku sîleh yekser bigihê peyede ev Zibîn xeterek li ser wan e. Lê ema di riya pêşmerga re ewa ji gotina pêşmerge divê navê wan nivîsandî bê, divê çekê wan bi wan re bin, nebine kesî dî. Ev şertekî wa ye. Heta ku înanî çê bê dire bi hawariya min de ku tê ku Berêz Ocalan got ku pazdeh meha deha imzara min e ku çareserkirina pirsgirêka kurdî nebê yan alîkarîk baş Ew ê qonaxa kino dest pê bike belê. Belê ev imzarek bû ve xuya dike û ew mesela

Berê jî dihat ragihandin ku ji bo tunekirina rêxistina DAIŞ'ê yanî pêdiviya şervanên Kurd jî û wek Amerîka jî ragihand bi hêzên ê bejayî yanî ê ê berî heye. Niha jî em ev çûna pêşmerga ji bo herêma Kobanê em karin bêjin destpêka wê qonaxê yanî êdî wê li Sûrî destêwerdanek a a peyade yanî wek dibêje bejî a bejayî a berî çêbibe.

arîkariya hevdû bikin. Bi rastî ez karim bêjim inu tetewuratê rewşa Sûrî hin bi hin pey didiçin. Ji ber ku Amerîka nema karê jê vegerê û terorist jî wê tehdît dikin. Di hundirûyê de weke bihîst li Kanada û li Amerîka meşakil ne kesayetî çêbûn. Wê yanî dem bi me re dirêj bike biçekî lê em li ser sika rast in bi rastî îro li ser sika hêrişê li ser tunekirina DAIŞ û ê pişta wê digirin ka rejîma Sûrî û ka mihwerê Îranî û Rûsî Û ez bêjim ev riya ku dane ser nema jê divegerin û em weke Gilyadî jî me gotî Kurd divê em ji va tiştê xwe pang xilas bibin yanî besa nekokî besa hizbê ta pang yanî qediya Kurdî îro li ber çareserkirinekê yanî rewşek dîrokî ye ji me re. Belê. Mamosta hûn ene kesê wek beşek ji sereke em ku bêjin ji îtîlafa sûrî Piştî ev pêşveçûnên dayî li herêmê çêbûn, ew ê bandorê li li ser têkiliyê we wek enekesê û îtîlafa sûrî wê çi bike, wê hebe yanî. Bi rastî ev. Yanî mebesta min ji pirsê hûn ê hinkî dûrî hev bikevin, hûn ê bêtir nêzîkî hev bibin, wê çawa bibe? Na, ez bêjim ev ji ber ku tiştê çêbûe di bin şteha helifa duwelî ye. Ew helifa duwelî ya ku ew şerê DAIŞ dike Em têkiliyê me pêr in e û ê me di hundirûyê, di helfê de jî, di îtîlafê de jî pêr in e. Ji em bi yek bendê de ne, em dûrî hev nakevin. Eger nerîne muarada Sûrî in hinekî guhdan li minatiqê Kobanê, ew dibêjin ne ku em ji Kobanê aciz in, em dixwazin nu îla, ragihandin û hêrîş bibin li ser cihê DAIŞ û ê rejîm jî li her deverê ye û em jî bi wan in e. Bes tu bikê û nekê, mesela Kurda weke me

çekdariyê bî. Yanî em karin bêjin hemahengî di navbera we û îtîlafê de hebû di heta di derbarê mijara şandina pêşmerga de. Yanî hemahengiyek di navbera hêza di hebû jî kurd jî ew û îtîlaf û tevdi yanî pêr we Belê dibêje belê erê ew jî dikin. ne dijî vî tiştî ne weke me gotî, misdaqiya wê jî wextê ku gotin em ê hezar û sê sedekî bişênin. Ev deyrê innu pêr in. Mamosta derbarê mijara şandina pêşmerga de bi rastî wek dibêjê tinek yanî hûrgilî tune ne, tefasîl tune ne. Hûn wek enekesê hûn karin hinek li ser vî mewdûî biaxivin? Yanî çil cemo hene, agahî çil cemo hene? Çekê pêşmerga, jimara pêşmerga, karê pêşmerga, dema mana pêşmerga li Kobanê? Walayi malumatê me jî zêde tune ne ji ber ku ew şanda me yî ye ene kesê li Kurdistanê hê nevegeraye û li Hewlêrê vê tarîx hevdû rûniştin ji bo yî teqiyî me ew peymana ku çêkirin li Dihokê û çawa wê birêve bibin û li gor malumatê ku hene belkî hûn jî pêhsane in û hejmar belkî heta bigihand bigihê. çar hezar e yanî. Çar hezar. Lê destpêkê meselen îktîfa qebûl û kirin. Ji ber ku hesasiyet gelkî heye. Meselen muarada tirkî qebûl nake. Dewleta tirkî hinekî hezir e. Welew qebûl kir lê ne gelkî bi dilê wê ye. Ev mesele divê tedrîcî bê. Wextê dîtin û mesele meşî pê de çûn û hingî teadayên DAIŞ kirin û tu xeter li ser tirkan çênebû ez bêjim wê Tirk hin bi hin ew jî tevlî vê weke dibêje hilfa navdewletî bin wê rewşa rewşek xweşik çêdibe. Belê mamosta heger bêjin inşallah jî wek Kobanê rizgar bû ji çekdarên DAIŞê azad bû ew ê ew hêzê pêşmerge li herêmê bimînin ya jî ew ê timî wek wek çavdêriyê bikin li vê herêmên kurdî yanî ev hemahengî hebe

Heq dide Encûmena Niştîmanî Kurdî jî ew jî hêzeke xwe çêke û bi şerîkatî hêzek bi hev re berxwedanê bikin di ber deverê Kurdî de. Ez bêjim ev herî serî wê gelekî hêja bê û nexasim wê madam arîkariya Pêşmerga ji me re heye. Niha vê merhelê ew bêhtirm û ahalin karibir berxwedanê bikin lê dema bêde ku ême jî tedrîc bibin, ême û YPG bi hev re karin deverê Kurdî biparêzin. Mamosta Hesen derbarê perwerdekirina hêzên pêşmerge, ew ciwanên Kurdistanê wek tê ragihandin sê heta çar hezar pêşmerge hene. Ew tev wê têkevin bin baskê enekesê yanî enekesê yanî wek dibêje em karin bêjin tebeniya wan kirîye.

Pêşverû awa gotin ême em amade ne ji vî tiştê re. Lê ez dibêjim piştî ku peymana Duhokê çêbû her di rexa jî qebûl kir nu hêzek hevbeş çêb bê. Îzer manayê bû biryara meclisê jî. Fa ev ji alîkî ve ev pêşmergê Kurdistana Sûrî ê ku li Kurdistanê ew weke dibêjê divê ev bêne hembêzkirin û tebenya bibne bingehek ji hêzek Ji bo Kurdistana Sûrî û derî jî vebê ji kesê ku xwe bitewînê ji xortê me çê li hundir wê Kurdistanê min çê ê li penaberiyê bin li Tirkî û li Kurdistanê û di derveyî wê. Belê. Belê mamosta Hasan Saleh Cîgirê Sekreterê Giştî yê Partiyê Yekîtî a Kurd li Sûrî ji bajarê Qamişlo tevlî bername acinda bû. Mamosta zor spas ji bo tevlîbûna te. Saeta we xweş be. Spasî. Dem baş.

Belê belê guhdarên hêja û delal guhdarên Radya Dengê Zelal bernama me ya Ejinda a vê hefteyê bi dawî bû. Heta roja şemiya bê bimînin tisayê Xwedê de dem baş.